Ýene bir gezek, Interrogative sentences are questions involving subjects, so people or things. Sorag, ýüzlenme, ýüzlenmede däl, sorag bermek manyny berýär. Mysal üçin, Sen plan zat etdiňmi? diýenlerinde, Menmi diýýäň ýa ýa-da mawy edil şon ýaly menmi diýip yzyna aýdýaň-a. Iňlis dilinde-de şo görnüşde özüniň aýdylyş görnüşleri bar. Biz anyk edil şony praktika edip otyrs. In these sentences the verb comes first. Bu sözlemlerde işlik birinji gelýär. işlikler bolanda werbsim praktika edipdik geliň bolsa indi şu ekzempla seredeliň mysal üçin am i menmi sorag are you are you senemmi is he ol oglanammy

birinden birine ynha iki adamyň arasyndaky ot plan zat sen edipsiň diýende ýa ynha plan zat sen etdiňmi diýende sen ýüzlenýäň-de eden bolsaňam etme ýa şo zat şol işi etmedik bolsaň wai emaý wai menemmi ýa-da başga example başga mysal senem biziň komandamyzda futbol oýnaýaň iňlis dilinde you are you are going to play football in our team e seniň berýän nämäň jogabyň emaý Emaý. Sebäbi senden soraman bir hereket etdiler. I sen berýän sorag emaý. Menemmi? Dowam edýäs. Dowamy mysal içinde göreliň. Examples, Am I a doctor? Mugallym soraýar başga birinden. Ili sen garşyňdakydan soraýaň. Emma aýtjakça, men aslynda mugallym, ýöne men doktormy diýip soraýaň. Emma aýtjakça. Ýa-da, Is he sleepy? Wot, ylgap barýan birini görkezýäň. Ýa bir iş edip otyr. Ýöne şo adamyň edip oturan işini aýdaňok-da, şo plan zat etýärmi diýip. Soraýaň. Mysal üçin, indi ylgap barýan. Ýöne sora, ýaty, ýaty, ýatasy gelýämi diýip sorawerýär. Is he sleepy? Oň ýatasy gelýärmi? No, he is not. Ýok, ol däl. Are we happy? Biz şadyýanmy? Yes, you are. Diýip jogap berýäň. Dowam edýäs. Let's join the words. Geliň bolsa, sözleri birikdirmäni öwreneliň. Iňlis dilinde beýle söz, beýle mysallar köp gabat gelýär. Some words can be joined together to form just one word. Iňlis dilinde iki söz goşulyp bir söz bolup gelýän sözler bardyr köplenç. Olary hem öwrenýäs häzir. Mysal üçin, This is called This is called abbreviations and and we use apostrophes to show these. Mysal üçin, iki söz bile goşulyp gelse, şoň ikisiniň bile goşulanyny nädip bilmeli? Ikisiniň iň soňra, iň soňunda apostrof bolýandyr, apostrof belgisi. Şondan hem bilip bolýar. Ýöne o sözüň manysyny nädip biz bilmeli? Biz şuny häzir soňunda bir tablitsada goýduk, şu tablitsanyň üstüne praktika edip öwrenip bilersiňiz. Are not. Sebäbi söz goşulyp gelende okalşy hem üýtgeýändir. Are not can be shorted to. are not can be can be shorted shortened to aren't are not gysgaça aýdanymyzda aren't diýip okalýar is not gysgaça aýdanymyzda isn't diýip okalýandyr ýene bir gezek are not aren't is not isn't

Ol aç däl. We aren't happy, ikisi aýdýar. We aren't happy, biz şadyýan däl. Dowam edýäs. Siz üçin ýörite tablitsa, şu tablitsany hem hökman şu görnüşde ýazyp alyň, praktika ediň iki-üç gezek. Table of, table of be verbs, be verbsiň, bolmak işlikleriniň, tablitsasy.

Ýene-de, present, She is. She is, ol gyz. She is not, ol gyz, ol gyz däl. She isn't, ol gyz däl. Negatiw görnüşde. Interrogatiw görnüşde, Is she, ol gyzamy? Is it? Is it? Ol zatmy? Is it? Ýöne tersine okadyk şu ýerde, muny it is diýip okaýas. It is? It is? It is bolanda şu zat. It isn't? Bu zat däl, şu zat däl. Isn't, gysga, gysga görnüşi. It is not, dogry görnüşi. O zat däl. Interrogatiw görnüşde bolsa, Isn't, isn't it? Iňlisler aýdar-a, Isn't it? Isn't it? Çyndan hem dälmi? diýen manyny berýär. We are, biz.

Are you, sizemmi? Köplük manyda gidýär. They are, olaram. They aren't, olar, olaram, olar däl. Aren't, köplük, doly görnüşde, They are not, olar däl. Are they, are they, olarammy? Terjime et. Adyrdan dostlar şu tablisany aýdyşym ýaly ýazyp alyň gowjyk praktika ediň sebäbi durmuşda köp gabat gelýändir. Şunluk bilen biz özümiziň bu sapagymyzam tamamlaýas. Hemme ýazyp alan zatlaryňyzy daşyňyzdan gaýtalaň. Eý başarsaňyz özüňiz wideo çekiň. Hi a wideoňyzy hem görüň nähilek boldy. Her gezek öz sizde ösüş bolar ýaly her gezek taýýarlyk göreňizde her temany özüňize wideo çekip öwrenmegi praktik etmegi size maslahat berýän. Bizi social mediada yzarlamagy ýadyňyzdan çykarmaň. Sag boluň saglykda görşeliň. Goodbye and see you next lesson. Bye bye.